Bon tarde un bia mas na tur presente. Great ku bo sta ei ku nos pa e informashon. Kiko, ami mes ta bai papia over di dje. Ta e parti di guia i sosten di di Aruba Huis i tambe Mentor na Hulanda. Mi lo bai konsentrá tambe riba e parti di vivienda, dus huisvesting, ku ta un tópiko sumamente importante i ku bo sai un karta tambe for di nos ayera. I tambe mi ta bai papia over di e demas aktividatnan online di informashon ku nos ta organisá den Aiki nan, pa bo suti un bista kiko tur nos ta di ofresé. Awor cu varios di boso caba aplica pa tur, sino ta mayoria, pero tin un grupo grandi ainda cu no aplica, dus mi kier mustra boso riba e importancia di tur e actividadnan cu nos ta organisa. Pa cuminsa cu e guia y sosten di Aruba Huis, Pa esnan ku no sa ainda òf ku no konosé nos, aunke esei ta kasi imposibel, mirando ku nos tin sigur desde desèmber aña pasá ku nos promé serie di webinars i tambe desde aprel ku nos haña promé listanan, nos tin kontakto ku gran mayoria di estudiantenan, si no ta tur. Tin di esnan ku ainda bin last minute, es eseinan nos no tin muchu bista riba nan òf ku a kambia di studiland òf di studiestad. Tabletin. Pero pa duna boso un idea, nos ta ei pa duna voorlichting, pa duna guia i sosten na e futuro studiantenan ku ta bin dje Aruba, ku ta bin studia Hulanda. Dus nos ta purba di di tur manera pa haya kontakto ku boso i tambe pa duna informashon lo mas pronto posibel promé ku boso yega na kinan. Nos ta responsabel tambe vanuit Aruba Hais pa e organisashon di e siman di opvang, dus e opvangweek ta ougùstus. I e mentoranan ku por ta wòrdu importrèt aki nan, nos tin un total di ocho mentor repartí bou di diferente regio. Nan ta responsabel pa e organisashon di opvang pero tambe pa e guia di e studiantenan di promé aña, met name e studiantenan di Aruba Lady. I anos ku ta di parti di Departamento di Enseñansa ku ta situá na Den Haag nos t'ei pa duna informashon, konseho i sosten na tur demas studiante. Sea ku bo ta ku Aruba Lening òf sin Aruba Lening nos t'ei pa duna informashon i konseho. Entonces nos ta un tim no grandi pero si hopi dinámiko i motivá pa duna asistensia na tur nos studiantenan dja Aruba. Kiko e mentorenan ta hasi? Si tur kos ta bon, tur boso tur tin kontakto miéntras tantu ku nos mentornan. E mentornan promé ku boso yega ta hasi un intake a base di un vragenlijst pa asina inventarisá kiko ta bo stan van zaken, kiko ta e preguntanan ku bo ta sinta ku nan. I a base di esei ta stem af òf ta richt den ful e parti di e guia pa promé ku bo yega. Tambe tin e parti di e guia durante di e siman di opvang. Sharin bo ta tin un pregunta? Oh, sorry. Ah. eh, even kijken, nos tin tambe e party di Duran. Mientras que ta kidan na, na, na Hulanda, e mentor dan ta responsabel pa monitor e party di bo studievoortgang y tambe ta conta cubo, conta bayendo cubo den su totalidad. Nan ta e promé aanspreekpunt pa bo bisha pa tur studiante, eerste jaar studente nan ku a ruba leni na Hulanda. Nan si bo ta sinta ku kualke pregunta of kualke problema, semper e mentor ta bo promé aanspreekpunt. Si e mes no por yuda bo, e sigur lo sa kon pa referí bo na e instansia of e personanan kompetente. Bon, pa tur informashon di kontakto, pero tambe splikashon kiko Arubais ta hasi, kiko Mentor ta hasi, kiko e opvang ta enserá, tur esei bo por haña bèk riba e página Studia na Hulanda riba e wèpsait di Departamento di Enseñansa, ku ta ea.aw. Ai riba bo por haña un splikashon hopi mas amplio di nos trabou. Ah, despensa. Nè ta bon cosa drenta mi garganta. Por pasa. Nan spera esaki por yuda. E e mentor nan no ta hasi e trabounan so, nan ta hasi el e ku sosten di e opvangkomisiesnan ku ta konsistí di studiantenan di Rubiano ku ta biba kaba akina na Hulanda. Nan ta hopi aktivo riba social media, dus bo por wak aki nan e logonan di e diferente POCsnan, manera nos ta yama nan. Bo por like nan riba Instagram of riba Facebook y sigui tur e desaroyonan cu nan tin. E preparacionnan cu nan tin caba andando pa boso yegada y tambe tur e informacion y conseho cu nan ta comparti durante henter aña, pero vooral awoki prome cu boso yegada y tambe durante di opvang. Algun punto di atencion di nos banda. Puntonan di atencion cu nos ke echt echt pone pa boso tuma bon nota di nan. Boso ta hayando hopi mails, boso ta hayando hopi carta, boso ta hayando hopi mensahe, ambos di nos, di mentor, pero tambe di diferente instancianan manera duo, di bo school, etc. Please, nos ta pidi tur studiante lesa bo mails, lesa bo mensahenan, lesa bo cartanan y tuma bon nota di kico tin poni den nan. I no laga na lesa so. Reacciona. Reageer op je mails en berichten. Nos e ta sumamente importante pa si un cierto instruccion of si cierto tarea pa bo of peticion pa bo den e mails of e mensahenan aki pa bo actua mesora. No stel e uit. Stel uit ta keben cu e ora ei bo por haya bo mes posiblemente den problema. Des esei nos ke evita. Si bo no ta komprondé algu ku bo tin poni den bo mail, si bo no ta komprondé algu ku bo tin den e mensahe ku bo a risibí, pidi konseho. Pidi konseho na bo mentor òf bo por semper aserká e instancia tambe ku bo pregunta nan. Pero, nogmals, keda sin hasi nada, sin tuma akshon, no ta un opshon. Tambe, hou e deadlines nan hopi bon in de gata, Bo mester zorg cu bo tin, bo ta, bo tin dja bira awor kinan cu diferente instancia, e instancia cu ta duna financiamento di studio, e parti di vivienda, pero tambe e parti di scol, inscripcion, etcetera. Dus cada un ta traha cu nan mesun deadlines. Dus make sure pa bo hou e deadlinesnan hopi bon na bista y pa bo onderneem actie. Dus e deadlinesnan tey pa asina bo por cumpli cu nan. So, atrobe, kisas anos na Aruba tur tiki mas fleksibel ke esei, aunke no mester ta asina, pero aki nan Hulanda asi nan no ta hasi wega. Dus nos kier ègt pone hopi énfasis riba esei. Otro punto di atenshon, sigui konseho i informashon di e instansianan ofisial. Bo ta bai hopi hende ta bai konsehá bo algu, ta bai bisa bo, sí, no, pero tembe mi tempu, Of no, ami ta corda ke ta ta asina kinan, of no, no ta exagera, no ta berdad loke e instancia of e persona ta bisa. Semper sigui informacion y conseho di instancianan oficial, mirando cu anos, e instancianan oficial, hermane nos, scolnan y tambe duo otro instancianan di gobierno, esnan cu tin e ultimo informacion y tin e conocimento di kico ta aplicabel pa studiantenan den e caso aki di Aruba. Dus si bo ta duda den informashon ku bo a risibí di otro kaminda, semper verifiká ku nos òf verifiká ku instancia kompetente pa asina bo no tin nodo di sigui informashon òf konsehonan robes. I nògmas na final semper nos ta bisa nos ta pará kla pa yuda boso pero uiteindelik mut jit sèlf dun Of uiteindelik bo tin zelf kune dun. Paso una bes bo ta aki dan ta bo mes mester hasi e. Dus bo mester siña Jehová kaba pa atendé tur bo korespondensia ku tur e partinan ku bo mes mester regla, mirando ku eenmaal aki ta esei ta loke bo tin bai hasi. Huisvesting. Esaki mane boso sa ta un dolé kabes pa nos, no solamente pa nos, pa boso tambe, i sigur tambe pa e mayornan ku ta preokupá den kaso ku no ta logrando pa e yu haya vivienda. Pakiko vivienda ta asina importante? Bo mester tin un adrès ofisial pa bo por establesé bo mes aki na Holanda. Sin un adrès unda bo por inskribí na gemeente, bo no ta eksistí aki na Holanda i bo no por regla apsolutamente nada. Kompará ku Aruba, Aruba bo por keda serka hende, no ta nesesario tur biaha bèrdat pa bo i sirbi bo mes ofisialmente. Legalmente sí e ta un rekisito, pero no ke ta asina mará na tur e e servisionan òf e tur e fasilidatnan ku gobièrnu tin di brinda. Den e kaso di nan, na Hulanda tur kos ta basá riba unda bo ta inskribí i den kaso ku bo tin un number, un BSN, pa bo atendé ku tur bo asuntunan di gobièrnu. E parti di e mas esensial pa bo tin vivienda na yegada aki na Hulanda of si bo kaminda di establesé bo mes un adrès, tal ke ta zòrg pa rust i pa bo zòrg tambe pa bo tin un bon komienso di bo tempu aki nan na Hulanda. Esei ta sumamente importante. Sin un vivienda, sin un adrès ofisial pa bo establesé bo mes aki nan na Hulanda, esei ke men ku bo no por inskribí na gemeente, bo no ta haña un BSN-nummer pa bo regla tur bo asuntonan ku bo tin ku regla una bes bo bin aki nan Entre otro bo no por habri cuenta di banco. Antes e ta ta asina cu prome cu bo hay bo BSN, banconan ta ta su excepcion, cu e persoonsnummer dja Aruba, nos por a habri un cuenta di banco y bo ta ta hay algun luna, sea tres maximo, pa bo atende cu bo BSN, si no despues nan ta cera e cuenta. Desde aña aki ta asina, sin BSN, banco no ta habri un cuenta pa bo. Pues e ta sumamente importante pa bo por inscribi bo mes na gemeente manera bo yega pa asina bo por haya bo BSN number. Sin BSN number bo no por bay activa bo OV-kaart tampoco. Pues bo ta bay tin gastonan adicional pa loke ta e travel si bo tin ku travel pa skol o si bo ta biba den un siudat bo ta studia den un otro dus konta ku esei ta bin trese hopi gastu tambe kuné i na final e ta trese solamente strès dus nos konseho ta plis si esaki no ta reglá si no tin perspektiva anto yo a repensá bo bon si bo ke bin Hulanda E ta keda un propio responsabilidat di e studiante. Nos ta acentua esai, Aruba Huis tin un rol pa informa y duna conseho, nos no por, lastimamente, regla of garantisa kamber of vivienda pa studiante. Kico si nos ta haci, kico no nos ta haci? Manera mi menciona, nos tin un rol pa duna informacion y conseho. Nos tin un rol hopi importante pa duna voorlichting. Tambe nos por verwijs na diferente aanbiedersnan cu tin y nos tin algun palabracionnan concreto cu nos a logra cu e tiki autoridad nos tin aki na Holanda pa loke ta e regionnan di Amsterdam-Diemen, Delft y tambe Breda unda cu e instancianan tin algun kamber cu nan ta pone disponibel pa studiantenan di Aruba. Nos ta purbando mas i mas, mende boso sa, pa habri porta na diferente otro instancia, pero atrobe e situacion di camber di vivienda aki nan Hulanda ta hopi, hopi, como ta bisa, tin scarcedad enorme. Kico nos no ta haci? Pa boso sa, nos no ta busca i nos no ta regla camber pa studiante, nos no ta garantisa, nos no por garantisa camber. Hopi studiante tambe ta puntra si Aruba Huis of e mentor por bay bezichtig e camber, ta bay wak e camber tambe pa nan, esey tampoco dificilmente nos por haci, i nos no por put asumí responsabilidat p'e servisio i e kondishonnan di e diferente aanbiedersnan. Dus, si nos referí bo na un instansia mes, hopi bia nos ta preferá pa referí na instansianan ku ta wunekoperaties, ku ta instansianan ku ta beheer kamernan pa studiante, y tambe via scol, mirando ke esei ta dos instancianan mas confiabel, una bes bo tin ku bai un makelaar, bemiddelingsbureau of si e ka famia of wat dan ook, einan kabe nos ta bisa sa, e ta difisil pa nos para responsabel pa nan servicio y condicionnan ku nan ta ofrece. Bo opcionnan. Nos tin un webinar ku nos a duna na desèmber último. Nos ta konsehá tur studiante ku ainda no a tuma nota di e kontenido di e webinar aki i tur e konseho nos ta duna, bai riba eaplantaway slash pages slash Studia na Hulanda i bo por wak bèk e webinar ku nos a duna riba huisvesting. Den e webinar nos a splika presis kiko ta bo opshonnan. Bo tin Studenten wonen via woningcoöperatie. Studenten wonen via onderwijsinstelling. Bo tin woonruimte sea via wa makelaar of bemiddelingsbureau. Bo tin woonruimte tambe via particuliere aanbieder. Bo por regla woonruimte tambe sea serka famia, amistad of conoci. Cada un tin nan puntonan di atencion. Cada un opcion tin nan ventaha y desventahanan. Kiko esakinan ta? Mi no por bai repití ful e webinar ku nos a duna, pero please bai bèk i tuma bon nota di tur informashon ku awor a kompartí. Djis pa ilustrá e último akinanan, woonruimte seka familiar, amistatnan òf konosí. Hopi hende tin famia akinan. Hopi hende ta famia ta ofresé lugá temporal pa keda. pero tin un verschil entre keda i i biba. Dus bo por keda, pero hopi bia bo no por inskribí na e adrès. Anto si bo no por inskribí, anto ri bo no por establesé bo mes kinan i bo no ta haña bo BSN tampoko. Bo mester hasi bon palabrashon i bo mester tene hopi duidelijk si ta si bo haña algu via famia of amistat, si bo por inskribí tambe na e adrès. Pa e promé dos opcionnan, despensa, bo ta lat, na e cas cu bo no a inscribí ainda, mirando cu tur dos opcion e parti di Bono di Cooperatie di School ta base di inschrijftijd. Pues mas tanto tempo bo ta inscribí of bo mester miti un cierto deadline, e ora ei bo por bin na remarca pa Camber. Anto hopi biaha e deadlinesnan aki, lastimamente, awoki na juni, a pasa caba. Entonces, awoki, si ainda bo ta buscando, hopi biaha bo tin cu bai sea via makelaar, bemiddelingsbureau, un particuliere aanbieder, etc. Y tur eseinan tin nan risiconan cu nan. i ku ta risiko ku nan ku ta trese kuné, nos ta duna un splikashon amplio den e webinar ku nos a duna na desèmber último, konhuntamente ku una koperatsi Duo ku ta un di instanshanan mas grandi ku ta ofresé kamer pa studiante kina na Hulanda. Mi tin nos tin un filmpje ku nos kera mustra i no ta pa spanta boso, actually e ta pa spanta boso, pa boso tin un idea di kiko ta e situashon akinan na Hulanda. Pasobra mi ta kere nos ta hopi bia nos ta tin e gevoel ku e situashon ta wòrdu onderschat. E situashon ta hopi serio pa loke ta viviendo aki nan. Studiantenan internashonal, asta pa e studiantenan hulandes i studiantenan internashonal tin aun mas difikultat, esnan ku ta bini di afó. pa haña kama. E tipo di mensahenan aki bo ta bay topa tur kaminda, den supermerkado, na skol, everywhere, tur kaminda ku bo bira, bo bay, bo ta haña ku hendenan ta buskando kamer, spesialmente studiante. Nos tin un kompilashon di diferente fragmento ku a sali den notisia ultimamente aki nan na Hulanda. Mi tin ku bisa si, gran parti di nan ta di promé ku tempu di korona, Pero mi ta kere ca awor cu e situacion ta casi similar atrobe mirando cu nos tin hopi studiantenan internacional cu ta biniendo bek Hulanda pa studia y bo ta wak mesora cu e ora atrobe ta bin e scarcidad. Mi kier a mustra e filmpje un rato pa boso. Even kijke, gaat dat lukken? Hopelijk wel. Opa, momentje. Pa wak si ta logra pa fertó un e film. E film aki nos ta mustr'é tambe den su totalidat durante di e webinar ku nos a duna na December ku bo por wak bèk. E ta duna un bista di e situashon ku nos tin aki na Hulanda aktualmente.

pero nos tin cu deal cu e realidad. Aruba Huis ta purba lo mas miho posibel den duna conseho y informacion. Nos ta conseha semper pa cuminsa trempan cu bo preparacion mirando foral e situacion di vivienda kinan na Hulanda. Nos ta purba keda den conversacion continuamente cu e scolnan y tambe cu e woningcoöperaciesnan pa wak kico nan por haci specificamente pa nos, pa nos studiantenan, pero e situacion ta keda unu dificil. Dus, si bo no tin kaminda di keda, si bo no tin un kamber òf perspektiva pa un kamber, ke ta bai hasi bo komienso akinan na Hulanda solamente mas difísil? I ami ta spera ku nos por esaki por konsientisá boso kiko ta i atrobe no ta pa spanta boso pero boso mester tin un bista di e realidat di e situashon akinan na Hulanda. Nos a manda un karta pa pa tur studiante. Tur studiantenan ku nos tin riba nos lista a risibí un karta ofisial di Aruba Huis ayera via mail. Si bo no a tuma nota di e karta aki please chek si e por a kai den bo spam box di bo email. E karta aki a bai via mail pa tur studiante dus tuma nota di dje. Mi ta lees for un tiki loke nos tin den e karta. E konklushon i e konseho prinsipal di e karta ta, gelet op alle genoemde punten hierboven willen we alle aankomende studenten van Nederland

pero e ta algu nesesario. Nos tin ku beskèrm boso den kaso ku no tin perspektiva pa vivienda, pero nos tin ku beskèrm tur esnan envolví, dus mentoren i tambe boso mayornan den esaki, mirando ku niun hende kier pa bo bin bin pasa malu aki nan na Hulanda. Mi ta wak diferente pregunta ku ta puntra for, ok, nos tin un kamer pero nos no por drenta den Mesora na yegada, hopi biaha manera nos a tene dfl di caba, studiantenan ta keda den hostel of nan ta regel bijvoorbeeld un tin diferente di instancianan cu ta ofrece bijvoorbeeld kamer pa un par di siman unda bo por keda. Si tin, si bo ta buscando opcionnan asina informa seca bo mentor, bo tin stay ok bijvoorbeeld, bo tin student hotel unda bo por keda pa algun siman te ora ku bo por haya un rebokamber ku bo tin reservá òf ku a wòrdu tugvezen na bo. Pero lèt òp, na e lugánan aki bo no por inskribí. Bo no por inskribí na hotèl, bo no por inskribí den kaso di stay ok etsetera. Mi ta wòl un pregunta tambe si e aña aki ta bai tin opshon pa inskribí na algun hotèl ku Aruba Huis ta bai regla E opcionnan ei ta birando menos y menos tur aña, mirando cu hotelnan tambe ta birando hopi mas streng y ta bisa boso kico, no, bos ta keda akinan un anochi so y intencion sigur no ta pa screve na kinan pa bo sa y boso bay hacer. Nos tin algun hotel cu ainda ta cooperando cu nos, pero please informa sea de Sekementor si esey ta e caso, Segun mi fe cabes cu mi por corda ainda Regio Gelderland tin opcion pa cu esaki y segun mi e parti di Tilburg tambe, mi no sa pero mi mester haya confirmacion for di e mentor si esaki ta e caso ainda. Pero atrobe e ta keda na e maneho y di e hotel mes y di gemeente si nan ta coopera cu nos pa cu esey. Esey hopi biaha no ta e caso. Dus bo mester hopi biaha di un adres y un huurovereenkomst of toestemming di e hoofdbewoner rond bo ta bay keda pa bo bo inscribí. I bo por inskribí pas una bes bo tin e huurovereenkomst òf ora e fecha di huurovereenkomst start. Pasobra promé ke esei tampoko biaha e gemeente no ta tuma bo pa bo inskribí. Algun do's en don'ts pa finalisá e tópiko aki. Do's, Awoki boso ta na e punto pa boso bin. Kisas tin algun studiante ku ta overweeg pa tuma un aña tòg pa prepará mas mihó. Inskribí mínimo un aña promé ku bo tin pensá di bin Hulanda. Di por dos aña promé. Esaki nos ta asta bisa e voorexamen klòsenan. Dekananan di skolnan na Aruba sa esaki i nos ta konta ku informashon aki ta yega tambe. Wees alert en neem alles goed door, pasobra atrobe kada opshon ku nos a presentá tin otro regla, otro deadlines, otro kondishonnan. E ta hopi kompleho. Nos ta komprondé eseki, e ta komplèks. Dor si bo tin kalke duda, aserká nos pa konseho. No fokus solamente den bo studiestad. Wak ta met nèt pafó di bo studiestad pa e opshonnan pasobra biaha den un studiestad mes e ta hopi difísil pa haña vivienda. Dus orientá bo mes un tiki mas amplio. Tambe benader famia òf frènsnan ku bo tin kinan pa konseho i ayudo. I wak si bo por haña bo ta bin na remarke pa hürtoeslag. Esaki ta konta solamente pa zelfstandige woningen. Dus bo mester tin bo mes un porta i bo no mag di kompartí ningun otro fasilidat ku otro studiante. Nto den e kasonan ei bo ta haya un ayudo finansiero for di gobièrnu pa yuda bo paga e gastunan di hür. Loke bo no tin ku hasi ta no underestimate e situashon akinan na Hulanda pa loke ta Vivienda. E ta un situashon difísil. No keda stel uit akshon. E aña aki, despues di e intake, a bin resultá ku mitá di e studiantenan ku nos haya riba lista no a tuma akshon ainda pa inskribí òf orientá pa vivienda. I nos ta hopiando di e intake ta tuma lugá entre aprel ku mei. I nan kaba, e momentu e kaba por ta hopi lat. Otro konseho ku nos tin ta, Don't be picky. No ta kieskeurig. Kuminsá chikitu, kuminsá eenvoudig i eenmaal akinan bo por sigui orientá bo mes pa algu kisas mas mihó. Bo ta bin pa studia, bo mester un tak riba bo kabes, algun fasilidatnan mínimo, mas k'esei bo no mester, i si bo ke bai biba un tiki mas grandi, un tiki mas kómodo, eenmaal akinan bo por sigui orientá pa ku esei. Nos ta wak hopi studiante y mi ta componde dor di cu nan no a prepara nan mes na tempo, dor cu nan no a inscribi nan mes na tempo of bijvoorbeeld dor di e situacion den nan regio ta tuma un camber sumamente caro, cambernan di seis shen, shete shen euro, so nan cora cu ta mil euro bo tin pa biba cu ne. Si seis shen, shete shen euro ta bay na camber so y den hopi bia bo no ta haya ni huurtoeslag depende di e contract of depende di e camber kiko bo ta resta pa biba. Dus bo mester kome tambe, bo mester biba tambe, i no solamente paga hür so. Dus nos ta komprendé ku e ta un dilema sumamente grandi, pero tene kuenta ku esaki tambe i hasi un bon estimate di kiko ta bo entradanan i kiko ta bo loke bo por afòrda e ora einan, maksimamente pa loke ta esaki. Nos tin hopi resources online per regio, e mentornan a compila informacion hopi amplio riba e website e Apple ta wey. Pues e mentornan mes ta duna un vista completo di tur e websitesnan unda bo por aplica, cua ta e instancianan cu nos tin bon experiencia cu nan y cua ta esnan cu nos ta recomenda. I banda di e informashon ku nos mes ta kompartí, bo tin e Landelike Studentenvakbond tambe, ku tambe ta duna informashon di kua nan ta konsehá. E wèpsait ta lsvb.nl/kamer, ei riba ta ei bo por bai i esaki ta e studientenan mes dunando konseho, pero semper por fabor keda alerta. Mi sa ku lo tin hopi pregunta over di e parti di vivienda. Nos sa tambe ku bo tin ku duna un kontesta na Aruba Lening. uiterlijk één juli. Si bo tin pensá di bin Hulanda ainda, teniendo en cuenta cu nos conseho ta por nada nos a manda e carta ayera pa bo wak di berdad haci bo evaluacion si bo tin perspectiva pa cambio si of no y si no nos ta consehá tuma un aña pa prepara bo mes mas mihor. Yo kier a konsentrá un ratu ainda riba e online information events ku nos tin, ku nos ta start ku nan awe. Un programa hopi variá, un programa hopi intensivo, pero ku kolaborashon di diferente instansia. Nos ta hopi kontento ku tur e instansianan aki ta kolaborando ku nos e aña akinan. Nos tin webinars, nos tin Q and A's ku skolnan, nos tin meet and greets tambe ku mentor i ku e opvangkomissinan. E programa kompleto bo por haña riba eAppletaway. Bo ta hasi un screenshot un tiki di un ratu di kada siman. Nos tin esaki ta siman numero uno. Nos ta kuminsá awe ku e webinar di Aruba Lening, Duo i Aruba Huis. Ya pa mañan bo por wak ku nos tin dos Q&A planiá, unu ku Hogeschool Utrecht i un ku Hogeschool Rotterdam. Un Q and A specialmente pa studiantenan di Aruba, specialmente pa boso, y studiantenan di Caribe, demas islanan tambe por join. Si nos tin studiantenan di Corsou, Isla Riba, Boneiro, boso ta van harte welkom pa join. Nos tin e prome meet and greet cu ta mañan pa studiantenan di Delft. Bo lo haña invitacion fen di mentor pa esey y asina bo por a e resto di siman cu nos tin bijvoorbeeld tambe demas Q and A's cu e demas schoolnan y tambe meet and greets cu e demas mentorennan y asina nos ta finalisa E promé siman, e di dos siman, ta kuminsá ke Q and A ku Djaars Hogeschool. I djamars nos tin e di dos webinar ku ta pa full e grupo ku ta riba e tópiko di gezondheid, di studentenwelzijn i tambe seguro. Nos te bai duna informashon amplio di kiko ta e reglanan di seguro akinan Hulanda ku ta un tópiko kompliká pero hopi importante pa boso tuma nota di dje. Nos tin un studente dekaan i un studente psikoloog di Haarse Hogeschool ku ta bay duna informashon tambe over di studente zorg en welsijn. Nos tin un kolega psikologo di Aruba ku ta bay duna informashon tambe di aspektonan di salud mental, e parti di eenzaamheid, heimwee, angsten, depresies, you name it, konan pa bo ta hopi alerta pa si bo wòrdu konfrontá ku nan, kiko bo tin ku hasi i kiko ta e kosnan ku bo mes tambe por hasi. Y hopi leuk di Djamars, please aplica pa e webinar di Djamars y tur otro. Djamars tambe nos lo tin studiante na Rubiano y e opleiding fu de e dietetic cu ta bay duna informacion over di gezond op een budget. Dus con pa biba saludabel riba bo budget di di studiante akinan na Hulanda. Mirando cu tin hopi opcion akinan tambe unda mes bo ta biba. Nos tin e otro webinarsnan tambe y Q and A's y meet and greets. Asina nos ta caba e siman number dos. Sinan bo number tres nos tin un joint Q and A cu Erasmus, Leiden, Universiteit Leiden y tambe Universiteit Utrecht pa tur esnan cu ta bay na e tres un di e tres universidadnan aki. Y tambe nos lo tin un webinar cu nos Study in Holland Aruban Ambassadors cu e siman aki por cierto tin un Instagram takeover di e Study in Holland official Instagram page. Dus like e page di Study in Holland ku ta e Instagram ofishal di Hulanda pa studiantenan internashonal. Kaminda bo lo wak eksperiensha di studiantenan di Aruba tuvalig e siman aki. I ya, mi yamada ta pa bo so apliká pa tur e webinarnan aki. Esakinan ta speshalmente pa boso. Nos a pone hopi tempu i esfuerso pa asina informá boso lo mas mió posibel promé ku boso yega Hulanda i pa boso sera konosí ku tur hende, ku tur instanshanan, ku boso skol i tur esnan ku ta e kla pa bo pa yuda bo i konsehá bo i guiá bo una bes bo ta kila na Hulanda. E website ei apen ta wey. Nos tin hopi informashon aki riba. Tin un bista riba dje. Nos tin informashon di seguro ku ta aktual pa estudiantenan ku ta biniendo. Nos tin informashon di òf van e begeleiding. Nos tin e kontaktinformatie di mentoren. i tambe noticia i hopi importante nos tin un FAQ special pa studiantenan di binti binti i un. Dus cualkier pregunta cu bo tin check prome riba e FAQ a si nos ta duna bo contesta riba esey i si e no ta eynan bo por acerca nos libremente. I tur e informacion di e online information events con pa aplica i kico tur e ta encera ta riba e website ea.wy studia na Hulanda. Check it out! Hopi informacion Tuma bon nota di tur loke nos tin di ofresé i tuma akshon. E wèbinár number tres dia ocho di juli nos lo bai papia mas di e situashon aktual di Covid na Hulanda, yegada na Hulanda, opvang binti binti i un, kon esei ta si tròit i tambe e último desaroyonan. Awor un pregunta kaba, Faki nos ta konsehá pa loke ta vakuna Sí, nos no por stèl'e verpleg, pero nos ta konsehá tur studiante tuma bo vakunanan pa Covid promé ku bo yega Hulanda. Dus tuma e vakunanan p'asina bo ta kompletamente vakuná i nos no tin mester di ningun preokupashon undabes bo ta kinan. Des esei ta algu ku nos ta konsehá sigur. Esaki ta nos kontaktgegevensnan, Bo por email nos, nos website nan, nos pagina nan y nos ta riba Facebook cu Instagram. Please like nos riba Instagram cu Facebook, nos ta share hopi informacion e riba y constantemente si tin calke desaroyo ambos ta riba e pagina di Onderwijszaken Aruba Huis pero tambe Education Aruba, nos ta share updates foral pa e studiantenan cu ta biniendo e aña aki.